Te Tino Whakamuri kia Anga Whakamua A series dedicated to sharing stories from Te Tai Tokerau whānau about their own tupuna and kōrero tuku iho of Te Tai Tokerau. Nō reira, ko tētahi mea pai ki ahau, i te uiui atu ki wēnei kaikōrero i te tīmatanga, mea mai ana rātou ki ahau, oh, e hoa, ko rau e mōhio ki ngā kōrero e pā ana ki ngā mate. Haere ka roa, he aha? Ko mua hūpū rātou. Kua putaputa mai ngā kōrero i tēnā o tēnā, ā, e pā ana ki ngā tini mate me ngā tini tikanga kua huri. Wētahi tikanga e tika ana kia kōaro, nē, kia ora ai te tangata. Nā, i ahau e kōrero atu ana ki ngā iwi o roto o Te Hokianga, kōrero māna rātou mō te ingoa o tō rātou urupā, wāhi tapu, nē, ko Pūreiri. Nā, oho pai ana au ki te rongu i tēnā kōrero. Ā, hei ingoa mō te urupārā. Nō reira, i ahau e uwi ana ki a rātou, e whakaaro ana, aini pea, kua whai take tēnei ingoa ki aua mate, i aua wā, nē. So, pūreirei, kia noho pūreirei is to sit in isolation, nē, separation. Ia, and that was, pūreirei was actually a kupu, a tikanga that was told to me by te pīhopa. Kito, Pikahu, ne? Um, who talked about how our tikanga, how our tupuna had these tikanga hei whakaora i a rātou. Yeah, noho pūreirei, uh, hei ko tāna. And as we were over there in the Hokianga, and I heard that name, pūreirei,

One of the meanings was about the isolation of those, te hunga kua moe, kia whakanoho rātou ki tētahi wāhi kotahi, you know, kia tiaki ai tātou te ora. When I heard that, I thought, meh, miharo, you know, miharo, we've got these hidden gems, e kuhu ana ki roto i te tangata. But the good thing about this kaupapa was actually,

to protect the living and also kia manaaki te mate. Ne? Kia manaaki te mate. You know? Uh, well, one thing that did dawn on me though from um, Papawasi at Te Waihoroi, he, said, he had said, e horo ana tātou ki te wareware. You know? And I thought, yeah, That's right, that is, ine, ka nui te tika o tēnā kōrero. Um, ahakoa pēhea te nui o ngā mate, pēhea te nui o ngā pakanga huri noa te ao, haere ka roa kua wareware nei i a tātou. When uh, uh, tūwhai āhuatanga, ne? A pāna ki a tātou. When we're, when we're happy, we all goods. It's not until we're in, in need of something

So I believe that we really need to regain and decolonise our mind, decolonise our reo, regain our reo, and me whakanui ka tika i te reo o tēnā kāinga, o tēnā kāinga huri noa i te motu, ko reira tētahi oranga mō tātou katoa. Pono marika. Pono marika.
This kōrero really is about looking back to the past To help us navigate into the future. That's a big one for me. Koe no ki ahau e hoa, koni atu i te 25 tangata i uia nei e ahau. Ko te mea nui ki ahau, ko tāku i rongo ai, ko te whakawhitiwhiti kōrero nei. Tētahi ki tētahi. I believe that all aside, injections, not injections, pills, kawakawa, kumurahau, whatever it is, the biggest thing I think for all of us is communication. Me rapu i te ara hei whakaora i a tātou. And in my studio here,

Ka whiti atu tātou ki te ora, ki te māramatanga o te kaupapa. So that would be my biggest uh thing to all of any of our people is kia kaha tātou ki te kōrerorero, tētahi ki tētahi, i runga i te aroha o tētahi ki tētahi. Te respect, nē, for one another.
Titiro whakamuri kia anga whakamua, learning from the events of the past for the oranga o Te Taitokerau.